Irridu niftakru li tliet snin ilu kien hemm tmexxija faxxista fil-veru sens tal-kelma bil-benedizzjoni tal-poli għal-gvern mhm. biex il-ħabs tmexxa b'mod l-iktar brutali. U kien hemm ħafna kummenti jgħidu, ma di mhux vera, ma diġi bil-provi, għamjajt li minn ekkola. U niftakar trom jorbtu n-nies ma siġġu. Mm. Jinażaw ħarwien, mm. jattulu wiċċu, u bat ħriġna s-siġġu. U bat għalilna. Tal-ħra għal fuq ħarira per. Eh, sorry. Eh, Fejn, għalli ma ħarġu ħarġu l-artikel. U bat għadna s-sġu. U bat għalulna ma madux jintuża, s-sġu mux vera, xkenna nis, nervistajnijom. Pero l-iktar ħaġa interessanti li ġrat minn dikinar kienet illi il-kap, il-sur Alex Dalli, u anka l-viċi għamlu libelli lil min qal li jaqbad ir-revolver li daħħalhom f'ħalq il-priġunieri. Taf x'ġara minn dak il-libell li għamel hu? Il-qorti qaltlu lil da qed nemmen ta' li kont iddaħħal l-armi. U mbagħad għamel għamel libell fuq li npoġġu n-nies fis-siġġu. Libell ieħor jiġifieri. U l-qorti qalet li lil daw qed nemmnu tali kienu fuq is-siġġu mhux lilek. Int qed tigdeb. U mbagħad l-assistent tiegħu għamel libell ieħor. Għax kien hemm xi ħadd qal kien hemm di tfajla trattawha ħażin u l-qorti qaltlu mhux lilek qed nemmen. Qed nemmen il dil-mara u l dawk li kienu magħha. Dil-mara neżżawha bil-qalziet ta' taħt b'sidra barra, għodu jitnejku biha u b'sidera. U, u, u wieħed u dan il-viċi, da, pruvati issa bil-qorti. Il-viċi qallu, għallax ma daħħalthomx fil-baċir. Kienet jgħidil għal-bej saqajja ġifieri. U di tikpi. U ma tistax titkellem għax kif titkellem iżidilha iktar ġranet solitary confinement, ġifieri toħroġ sija darba, darba fil-ġimgħa. Umbat, laqqas temmen ta' umbat daw ta' x'kienu jagħmlu. Daw għandhom kellhom x-rays biex min jiġi n-nies Il-omma, om li għandha tifel, kollimta omru l-ħabs, tajjeb, xi ħadi miskina, tajjeb. Eh, tiġi u jadduha minn dil ekstrej Fi żmien Alex Dalli qed ngħid u l-reġim tiegħu ta' mhux waħdu għamilhom dal-affarijiet. U dan di l-X-rays machines, li hemm kien hemm ħafna, joħorġu l-priġunieri jidħlu kollha bl-X-rays u hekk jien ġviri kont nad mill-x-ray kull darba li mmur, eh, kellhom sistema, għax professional daw sewa, kellhom sistema li jekk jina naddi iktar mill suppost u nieħu raġġi iktar mill suppost dik ix-xieħa kienet mur taraħ tliet darbit u għaddi tliet darbit lemmu Il-magna tieqaf. Tafasha u ma taħdimx. Ma taħdimx il-magna. Ma toħodilix ritratt il dik il-mara, il dak il-ħabsi. Aqta x'għamel? Ah, għandu lik ta' ġifieri da ritratt. Għandhom dal-numru, kellhom 1585, jidik buħ u jissar passjaw u jafsuha u jerġgħu jieħdu la ritratt. Imma temmel li di jattilhom biex għamlu investigazzjoni u sallum. Lasna fux ġara. Jiena dik nara il-pop il-pajjiż dal-problema li għandu. Kenna dil-propaganda fuq il-budget, soċjetà ġusta konsek, mi ma tantx ma nitkellem ħażin ma nixtieq ħafna. Għaliex x'soċjetà ġusta hi? X'soċjetà ġusta hi? Meta da il-kap u li jħolu l-oħra tajjeb, inħedu l-kap tajjeb. Ġifi da ġew pruvati issa. Il-kap

Tefgħu ġo ċella, arwi. Ħallih hemmhekk, bla saqqu. Bl-ara atroċitajiet, insomma, kif kien jagħmel ġifieri da, u da per għamillu kawża, tajjeb. Il-qorti qalet li int kont qed tittrattah b'mod inuman u degratanti. Taf xi tfisser di? Li ma kienx qed jittrattah ta' uman. Id-direttur tal-ħabs ta' da ġifieri. Nsaqs il-Ministru kont kien qed jgħidilna mhux vera. Fejn hu l-Ministru? Kif se jsejħu responsabilità? Ħalla 14 persuna ma l-qaġo ċella. Fejnhom, sa di problema ta' dal pajjiż sorry ta' di problema enormi ta' dal pajjiż Ħana jillek di. U nstab ħati wkoll illi l-kastik li taħ kien kastik mhux li kien ħaqqu, il-qorti di qed ngħidlek tista' taqrawa. Imma, imma, il-kastik kien illi it-tfajla tiegħu kienet ġiet ġo xarabank titkellem fuq il-ħabs. U biex iwaħħalulu u jwaħħalula għamillu dal-kastik u l-qorti sabitu ħati u qalet li kien diżuman u inuman u degradanti anka li għamel hekk għax il-mhux suppostati kastigi. Kien hemm fil-qorti, kien hemm uffiċjal tal-gvern mar hemmhekk Tant beda jgħidlu stejjer, l dak nitfqal wiċċu, l dak nisparalu, l dak li qabad u tela, ma felaħom, ma felħux jgħidlu daw l-affarijiet, daw l-atroċitajiet li kienu jiġru l-ħin kollu fil-ħabs. Ma ninsewx ta' ġifieri, dak il-lem kellek tfajla għandi r-ritratt tagħha. Kim? Kim? Tfajla li. Din il-qorti qalet qalet għandi miktub nista' naqra ma ħna jidhirx nabablament hi nfarruġa l-maġistrat qallu Sur direttur tal-ħabs, se nibatilek il-ħabs di. Ma nixtieqx nibgħat tal-ħabs, se nibgħat tal-ħabs biex ma tibqax tieħu drogi. Hu ħsieba, ara li kollha lajnuna kollha li hemm bżonn. U di marret il-ħabs u talbet li tixtieq tibda programm. u talbet lid-direttur biex tibda programm. Il-Caritas offrewla programm, aqbad u ejja, issa. Alla le, la għot tagħmel sentenza, xe l-kastik importanti ta' din mara dajfa, ta' di tfajla imkisra li toqtol li l-anfisa. Ta' faħħaġa ċella. Għal ma tajx kelm oħra. U vera bħalix kelm oħra, għax talqet. ieħor. Ommu batitu, ommu ta' drogi di qed ngħidlek. Ommu, daw daw stejjer ġifieri, ommu eh, dan fimni kien biex iġib il-flus. Fimt eh, eh, jagħmel għal ommu u l-ommu kienet tibża' u tieħ il-flus. U dir rapportat u għalet forsi jmur il-ħabs da u jaqta' di droga u nifhimha ġifieri.

U tgħallaq. Tiki. U bħalu 14 oħra. U l-Ministru jgħidilna li mhux vera. U l-Ministru meta rejt u jiena li ġirna xil inġib dar ritratt li jgħid illi semmexxu b'mod terroristiku, hekk jgħidha ġifieri għastemmi u sabit il-qorti wkoll. Taf x'għamel il-Ministru? Għata xamel il-ministru wara dak l-inkwatru. Naħħa l-inkwatru flok naħħa direttur. Issa l-axħar ħaġa se ngħid biss. In tiftakru mi kienu jgħidu imma ta' għata għata il- għata droga da, mhm. Elix dal. U issa, li kella, ħanamlu bieċa xor, issa, il-ħabs, tranġa b'mod ma jintarafx, eh?
Mort, mort dal-axħar u għabder. Il-ħabs ġifri mmexxi bit-tmexxija ta' nies li jħobbu u li jipprovaw mhm. jagħmlu l-affarijiet. Ovvja li hemm affarijiet jitranġaw mhm. anke mill-liġijiet u mis-sistemi, però għalmenu għalmenu issa interessanti di ġifieri. Fi żmien dalli għamlu 2700 test. U r-riżulta li kien hemm 58 pożittivi bidroga. Issa jagħmlu 5,500 test. U disa biss hemm bid-droga. Jiġifieri mingħajr daw l-atroċitajiet. Xorta sta U xorta, ħafna inqas droga hemm hemmhekk u daw id-disa laqas sabuhom ġol ħabs id-droga, imma daħlu minn barra kellhom eh, ħabs hawn lif u hekk u daħlu biha qabduhom meta daħlu. Ġifieri mhux vera għandek bżonn daw l daw ħafna hawnhekk kienu jiktbu li għax is-soqgħod droga għandhom vera xejn, x'qata. Tafx qata qata l-ħajja ta' ħafna nies, ta' ġenituri li għadhom jikbu l-uliedhom. Issa l-aħħar biċċa, aqta x'għamlet dis-soċjetà ġusta. Tatu promotion. Mhux tal-li ma resqitux, mhux tal-li ma resqithomx il daw, tatu promotion. Zitidlu 40,000 euro paga ma li kellu. Di tgħidilha soċjetà ġusta. Qed nirrispondi l dawk li kienu joqogħdu jiktbu issa, se tgħidu fuq għadi issa. Mela, eh, ħanamel. Eh, tista' toqgħod kwiet għid, tista' toqgħod kwiet. Ma ħadd ieħor kwiet joqgħod dik hi. Eh, spiss Diri hija xaġa li jien naħseb dwar għalfejn jiena għalfejn. Hemm ħafna li jitkellmu ta' ġifieri. Hemm ħafna nies jipprotestaw, jiena nħeġġeġ ħafna nies u mur nagħmel ħafna talks. Eh, u nipprova nħeġġiġhom. Tix l-unika bniedem li titkellem sintendi. U hemm ħafna ġifieri u llum iż-żgħażagħ saru jitkellmu ta' minn ċed taħseb li hmm. Is-sistema edukattiva titranġa. Is-sistema edukattiva u fuq dik ħan nitkellmu qabel qabel ma naqbdu perkorsi oħrajn. Għandi mistoqsija spiex ta' biex nara kif tiżvolġi eżatt l-istorja. Mela inti qed tgħidli li ehm, saru dawn il-livelli, ħames livelli intilfu kollha minnaħa ta' direttur u l-viċi direttur. Mm. Eh, però l-affarijiet li qed tgħidli li tilef il-livelli dwar huma fucking kriminali, int ma tistax titfa' pistola f'ħal xi eh, ħaġa. Int ma tistax. Ma ġara, ġara, eh, ġara. A promotion. Le, imma il-pulizija mhux tressa il. Xejn ma ġara xejn iktar. Ġri qasdi per eżempju ħarġu la sedera barra u għal xej, fucking xej. Dik hija soċjetà inġusta illi fil-waqt li wieħed ġuvni illi probabbli. Imma xi mod. Tini ċansa nispiċċadi.
Wieħed ġuvni kisser żewġ statwi, statwi tal-ġebel. Mm. Hija il-ħabs da. Mm-hmm. Min kisser in-nies tajnih promotion. Xi motiva?
Għalfejn, għalfejn, għalfejn għanna, għalfejn għanna din is-situazzjoni li. Għax għanna soċjetà u għanna gvern illi ma jimxiex ma' kulħadd.

Flok inħarsu lejh bħala marid da, għandu bżonn il-kura, drogati ġifieri xi jitfaħ ġoċella. U l-ispettur jgħid issa dan bat nkellmu, ħalli hemm, ġoċella mhux da mhux xi ministru, tu ma titfax jew tifel ta' ministru, da biċċa miet. ċoċċella. Nada med. Dik, dik.
Jung, janga, jismu, nista najdir kon, issa ġifiri, f'dal kas ġifiri t-estress u stress u nis il-qorti għal-menu, għamilna ħafna pressure, mhm. imma imma biex nejdlek, għed tifhem li jina daw ma nis, u mux fuq da, mux kullimkien ġifiri, Le, x'messaġġ nagħti? L-ewwel qed li n-nies iridu jitgħallmu ma jobdux minn hemm titlaq. Le, le, x'messaġġ tagħti meta inti eh. li tfal il-ġenerazzjoni li qed iħarsu qed jisimgħu dawn l-affarijiet. Imma ħanajdlek, ħanajdlek, jien naħseb il-problema prinċipali hija mhm. li l-edukazzjoni l-iskejjer jgħalmuna nobdu. ma jgħallmunix ma nobdux. L-ewwel lit-teacher, jiġifieri, għax u x'qed jgħid. Tajjeb, u mbagħad il-kumplament, jiġifieri eżamina millu dak li qalli ta' mela ma mmeriħx biex din marka u tibqa' sejra di. Nobdu. Il-korruzzjoni li hawn ġejja mill-fatt li nobdu. U fil-ħabs hemm madwar 700 priġunier. Dawn fatti li se ngħidlek. iktar minn nofshom għandhom dipendenza fuq id-droga. Mhux jieħdu droga dawn, jieħdu xi ħaxixa jew hekk, dipendenti mid-droga. Ġifieri kif taħseb f'di biss nofs il-ħabs u iktar għandhom dipendenza fuq id-droga. Kemm hemm min qiegħed programm minnhom? Kemm hemm? 50, biex nesaġeraw tal-viri, m'hemmx post fejn jkollhom l-oħrajn. Issa, daw meta jitru l-ħabs, jistaw morru program ġifi biex ifiqu fl-axħar ta' sentenza, mux fil-bidu ta' sentenza, imma ta' miex sens, ġifiri, jgħamil seba snin jara kif se jgħamil u daw u dispera u koll. U bat meta jkun se joħroġ tibat, għali, imma raġuni li jek jgħamluha fil-bidu, u bat ikollu reġa jmorru l-ħabs. Li, mandobx għafej jmorru l-ħabs. Jekk għamlu programm u ħarġu sew mill-programm, ibqa' followjhom daw. Ibqa' ħodilhom lurina hekk hemm bżonn, bil-fors mhux problema. Ibqa' żommhom accountable. Jibqa' jkollhom is-social. Mela fejn se terġa' titfgħu l-ħabs. Di l-problema ta' dal-pajjiż. Irdu nikkastigaw hekk biex nieħdu pjaċir kif għamel dak fuq kim alla għaw tittoqgħod xaqgħu vera mi qadet. Fim għandna din l-idea li, per eżempju, għandik eżempju ieħor. Jidru n-nies qudiem da mela jiena Ħalli ma nsemmi l-ħadd. Għal ħares qatt insawwat il-mara, sewwa? U l-mara tiddeċiedi fl-aħħar li tmur tirrapportani. Ma tiflaħx iktar, kissirta. Mhm. U resqun il-qorti. Xi ġifieri għajdli? Diferita? Taf xi tfisser diferita? Ġifieri se titlaq minn hemm toħroġ barra. Hu jtik data xi tlett xhur, erba' xhur wara. Għidli x'tagħmel f'dawk l-erba' xhur. X'tagħmli l-mara? Le. Li rrapportatek qed insiex. Mentri. Ħafna drabi li jiġri hija li li tmur tifhem. Mentri, mentri, mentri. Ħafna drabi ma tiġri li Meta jidher quddiemi dal-bniedem, meta jidher qudiem il-mħallef, il-maġistrat, jiskatta grupp ta' nies esperti u joffrilu, jgħidlu isma' inti trid Tfiq għandek bżonn anger management, għandek bżonn. U nitkellmu iktar tard wara li tfiq u nitkellmu x'inhu l-kastik u jista' ma jkunx hemm kastik għax inti tkun irranġajt u jobbliga bil-fors li jmur ġo dal-post mhux ħabs fejn ikun sikur, post sikur, fejn jgħinu jfiq. In-nies jgħidu x'inti mhux moħħok fil-vitma jgħidu li li mhux moħni fil-vitma. Daw it-350 ruħ Meta joħorġu, għax dawn se joħorġu, jekk jibqgħu jieħdu d-droga, x'se joħolqu? Mhux 350 vittma oħra probabbli, jekk mhux iktar. Dik il-verità, mela ejja nipprovaw nfejquhom. Ejja nipprovaw ngħinuhom biex ifiqu mhux bil-kastik, bl-imħabba. Għax daw ħafna drabi jagħmlu hekk għax ma jħobbux. Kristu għalinna ħobb lil għajrek bħalek innifsek. tfisser li l-ewwel ma titħobb lilek innifsek. Jiġifieri jiena lilek John ma nistax inħobbok skont Kristu da mhux jien iktar minn kemm tħobb
lilek innifsek.
Allora l-ewwel trid tħobb lilek innifsek. Ħafna drabi daw l-ak li għandhom mhm. għax jien nintaqa' magħhom ma jħobbux ilhom infushom. Iħossu u allura fi żmien pereżempju li kien hemm tal-ħabs, jien inħoss li biċċa tal-art. Nidħol hemm ġew jittratani ta' biċċa tal-art ngħid mela vera jien biċċa tal-art. Mentri inti għandek tidħol f'post. U jibdew iħobbuk. U jibdew jindunaw kemm għandek għalfejn tħobb lilek innifsek. Kemm inti kapaċi, x'inhu ma l-kapaċitajiet tiegħek. Dik id-differenza. U m'għandux ikun hemm ċella, għandu jkun hemm kamra għalfejn ċella. U bil-bida poterek ta' zis u ta' ksuħat, fimt? U dik hija soċjetà inġusta li għanna, eh, ġifieri, dik il-verità. Mm. Eh, Pero l-ewwel int għamilti għamilta ċen li l-ħabsa titejjeb dawn iva. l-affarijiet. Ġifieri jiena iva. l-aħħar li mort kont pjuttost impressjonat. Eh, eh, kellhom din is-sezzjoni ta' fejn ikun hemm it-terapisti u social workers u dawn nies li somma li jieħdu ħsieb il-welfare ta' nies li qegħdin il-ħabs. Dipartiment kbir, kienu naħseb xi 40 ruħ, għax wieħed mill-episodji ta' il-każin kien jekk is-sistema korrettiva Sa ma jistax ngħid it-titlu għax fot is-sorpriża. Imma kien jitratta dwar dan. Kont pjuttost impressjonat b'żewġ affarijiet. One, kemm kien imdaqqas il-Welfare Department, jidhirli kienu xi 40 ruħ ta' nies gradwati f'mestier jew ieħor. U t-tieni ħaġa li kienu kollha, meta tarahom qishom kollha tal-istess ġenru, kollha nisa. Il-biċċa l-kbira, xi 90 percent minnhom kienu nisa, għadhom żgħar u li jidhru pjuttost innoċenti, jekk il-ħarsa tagħhom hija pjuttost ta' nisa innoċenti. U hija vera drammatika kif tkun qiegħed f'uffiċċju fejn tara ħafna minn dawn it-tfajliet li huma vera innoċenti u vera jixtiequ li jaraw kif ħajtejbu l-ħajjiet ta' dawn in-nies. U mbagħad tiftaħ bieb Tgħaddi għan-naħa l-oħra u tiltaqa' ma' ħafna irġiel li huma rrabjati, mweġġgħin, frustrati. Tibda tara qisu d-dawl u d-dlam u kull ma jissepara d-dawl u d-dlam huwa ħajt wieħed. U tibda tgħid, Qed isir impenn. Qed isir impenn biex. Ma jintarafx qed ngħid, hemm nies ġifieri d-direttur li huwa bniedem li studja s-sikoloġija, fimt, ġifieri huwa bniedem li għalmenu mhux ma kienx ma kienx fil-militar da ġifieri. Qed ifhem hemm assistenta waħda mill-assistenti insertajt nafa jiena wkoll l-istess, illi anke meta jitkellmu, jitkellmu b'imħabba. Mm-hmm. Ġil smajtek issemmi tar-rajs, per eżempju, li għamlu bieċa xol tal-bli. 100% tar-rajs.
Rajs interessanti, rajs huwa ħabs. Bil-bib miftuħ. U għax huwa bli mħabba, maħarab ħadd qatt. Mm. Qatt maħarab ħadd mir-rajs. Eh, biex inkunu preċiż, spiega naqaxin r-rajs. Mela rajs huwa post, ħabs, fejn nies li jkunu waslu fl-aħħar ta' sentenza jew kella ikollhom xi każijiet partikolari, eċċetera, imorru hemmhekk. Ħabs da ġifieri. Però Huwa ħabs jew eżatt wara l-ħabs? Le, le, le, le, le, waqt il-ħabs. Xi darba mur kull magħhom, għaliex mort nikol jiena magħhom iktar minn darba, tkellim. Ġifieri daw kunu nies li għamlu krim, crime, crime serji ġifieri, se jkunu qatlu pereżempju. U jkunu hemmhekk flok ċella għandhom kamra Jsajru flimkien, imorru għax-xogħol, uħud minnhom, tajjeb jaħdmu, jerġgħu jiġu lura, u ħadd ma ħarab. U ma jmorrux bl-għassa u b'dan ħafna ġismu. U ħadd ma ħarab għax inti, once li ssib l-imħabba, ma taħrabx mill-imħabba. Taħrab minn post fejn hemm il-mibegħda. Għax ma tkunx tista' tkompli tobot li ktalli l innifsek.
Bina eh, interament naqbel miegħek, ġifieri li dil-idea ta' ta' Kristu li qal titħobb il-lajrek bħalma tħobb li l innifsek, l-ewwel pass lejn dik id-direzzjoni huwa bilfors li tħobb lilek innifsek. U l-esperjenza tiegħi fil-ħabs kienet illi ħafna minn dawk in-nies tant ikollhom ġrieħi kbar li qas ikunu kapaċi jħarsu lejhom infushom għax tant ikunu weġġgħu tul is-snin li kwalunkwe interazzjoni mal-partijiet l-iktar eh, sensittivi u intimi tagħhom tikkawżalhom trawma kbira. Mhm. Eh, u ltqajt ma' nies li jaħdmu r-rajz Huma nies impenjati biex dik il-ġerħa jippruvaw jindukrawha kemm jista' jkun. Naħseb ukoll li għandu tispiċċa l-piena għal għomrok.
Il-piena għal għomrok. Malta, l-piena għal għomrok tfisser toħroġ mejjet minn hemm jew mejta. Ma naqbel magħha xejn. Għaliex jekk vera qed ngħidu li huwa riformattiv il-ħabs jew xi darba se jkun, I mean, jekk qiegħed hemm għal għomru ta' x'riforma. Ġifieri, apparti li jsir jista' jkun perikoluż għax da ma tista' twaħlu xejn iktar. Jista' joqtol da ma ġifieri apparti dik. Imma da ġifieri qatt ma jista' jkollu tama li jirriforma, u kien riforma da irid imut hemmhekk. Il-Papa jgħidilha life imprisonment is a secret death penalty. U hekk hi. U nsaqsi mistoqsija, ġifieri, f'pajjiżi fejn hemm id-death penalty xi kultant joħel għomor u jgħidu jina, nippreferi ikolli d-death penalty u b'ċertu sens tista' tifhimhom ukoll mhux hekk għax vera hija death penalty li titfgħu hemm ġew u tinsih. Kien hemm wieħed għamel kawża kien ilu 27 sena l-ħabs U l-qorti qalet illi jrid jerġa' jisomma da biex forsi jara xi forma ta' tama ta' xi dawl ximkien fit-tali dawk ikunu jixtiequ ximkien ma ximkien ta' bil-bot ma jimporta. U da bdew jaqtawlu qalbu hekk għamel suwiċidju u miet ġal-ħabs.